eka vavoni va chanel ya soli makam g1 na muxaweta mina hi mina aj maluleke se minkarhi yo tala ku va ku ri mr makamu la va va ku va kha va interviewa munhu ka chanel ya vona ku va ku namuntlha ti jikini tikhamera hi mina namuntlha ni nga ta va ni kha ni interviewa vona se kahlekahle namuntlha hi mina host ya n'wina and then guest ya mina kumbe muendzi wa mina i solimaka jiwani lowa dihloko mr makam na mi amukela ka channel ya solimaka mujiwani ya na khensa swinene ku amukeliwa mr maluleke ni amukela na vahlaleri yes yeah.
yes that cancer mr makam um ku va mi pfumeleni ku ta ndla interview leyiwani kahle kahle xikongomelokulu xo lava ku ndla interview leyiwani na soli makam jiwani ko lava ku tiva ku ri i yini lexi hlohlotelaka soli makam jiwani kahle kahle ku va a tsala risimu ro karhi loko kumbexana hi nge se fika kwalano um jiwani ni byeleni la mina nkarhi wo tanihi kwihi mi ri mutsari wa tinsimu um ni sungule ku tsala tinsimu hi 1998 eh van'wana ni timistress eh vanhu va 1998 ma ni sungula ku tsala tinsimu eh, eh and then until date
risimu leri mi nga ri tsala ro sungula sungulo ma ri tsundzuka eh i ri nsimu rin'wana a va tshama va kha va ni rhuma laha kaya mava mm. swa ku ni nga kumi nkarhi wo wisa eh. mm. so a ni endla disco ku sunguleni a ni nga endli leswa xigaza hi mhaka ya ku a ni favor ngopfu pimpeni eh. so a ni boheka ku ba music wa ku fana na wa ni teka genre ya role model ya mina mm. eh, so a ku ri na rinsimu rin'wana ra ku na karhala n'wino na karhala mina rhumiwa n'wino rhumiwa kwihi kwini hi ko tala kwihi kwini hi ko tala i risimu ra mina leri ni nga sungula ku ku tsala risimu hi rona Mm, okay la mi twa mr makapa Yeah. so ka tinsimu hinkwato leti mi nga tshama mi ti tsala risimu leri mi twaku i nga ri leri rona number one ka tinsimu hinkwato leti mi nga tshama ku tsala hi ri um ku na rindzimi rin'wanyana ve ri i vuxaka byi file hmm. ri le ka h i v macancer page four um i slow beatinyana ri vulavula hi mhaka ya leswiwa swa ku mi suka kaya n'wina mi ni rhamba mu ka hi fambi joni ni kha ni nga swi tivi ku ku hakeriwa rente swakudya swo xaviwa ivi se ni fika ni swi vona loko mi fika kwele ku a hi ko joni ya kokwana ni kuma ku nga ri na ra ku tlela i think hi ku ya hi mina hi ro number one ka tinsimu ta mina kwat
okay ya se ni twisa ku ri evuton'wini munhu loko a ndla xilo ku na lexi a xi ndlaku xi va best ya ku na lexi a xi ndlaku na yena a titwa ku ri laha eyi ingaku a ni tlangi swona swona ngopfu leri risimu mi nga ri tsala mi twa ku ingaku leriwani a mi tlangi your best work was not your best work ti tele ne mm. mara leri ri nga tikhomelaku number one ti ta to tala hi rin'wanyana ve ri eh. mali i sathana i think ri le ka soli makamu page ten eh. hi roro ra haya roro hetelela ri le ku vo track level ri vulavula hi mhaka liya ya ku va vurile va ku mali i sathana mara ku pfumala mali a swi vuli ku u xikwembu eh, a ri kahle a ri kahle i'm proud hi rona ya and and ungaku since album yi huma ne hmm. a ndzi tshama ni ri chayisa ni nga va ni ngheni ku ri chayisa loko ra arrangiwa na swilo hinkwaswo sweswo swo mara ti kona tin'wana ti ti phikizanaka na ro ku salela ndhawu
okay yeah se loko mi fanele mi tsala risimu mi tsala risimu swi yana hi ku leswi i swilo leswi mi nga hlangana na swona kumbe mo languta vanhu loko khe va ti hanyela ku ri a laha xiyimo xi tshame so munhu ya tshama hansi ni swi tsala kahle ni swi hlela kahle ku ri okay risimu ni nga ri paketela so na so na so kahle kahle xivutiso ku i yini xi mi hlohlotelaka ku va ni tsala risimu ro karhi swa hambana ne mm. ene swi ya hi risimu ra kona ku na tinsimu leti ni ngo lo ti create mm. fana no vo strike xa mabwana mm. i swi swa ku no tshama hansi ni swi pulana hi nexe swivo so ene loko munhu a swi twa hi ku a twa swi khomana ta ku hayi ni kokwani yi tshame yi ni byela ku swi endlekini swi leswi mi kuma ku ene swilo leswi eh. ngo lo ti createla ne and then ku na leswiya swa ku mi va mi lo swi twa mm. hi vanhu van'wana ku fana na vo sathani hi xivandzana mm. papa va ku byela ku ri um eh, hi mpfhu sweswiwani hi ku hi nkarhi wa tivhoti ne eh, vanhu lava va ta mi nixisa ku fana na xitori lexi va ku nyika xitori swi komba ku sweswo u va u lo swi twa kasi ku na leswiya swa ku u swi vona ku hayi vanhu lava va humeleriwa hi swi swin'wana swa fita ku ni swi yimbelela nghomeni swi kota ku dyondzisa na lavan'wana kasi ku na leswa swa ku swi humeleli wena mm. ya so ti-reason ta hambanahambana hi ku ya hi risimu ro karhi se mi swi tivisa ku yini n'wina tanihi mutsari ku loko mi tsala risimu ro karhi ri ya fika ri khumba munhu wo karhi hikuva a ni tshembi ku ri kona risimu ra n'wina leri mi nga ri tsala ku nga ri ku na loyi a relate-aka na na rona kumbe a ku fika ku a khumbeka ku ri eyi laha i nga ku soli qamba ya mina kumbe laha i nga ku soli siku leri ni nga fika ni hlangana na yena ni n'wi xeweta i wu vona ku leswi i swilo leswi swi ni humelelaka u ya fika swi tsala hansi um swa ku ri ta fika ri khumba vanhu vo karhi ne a ni va ni kha ni nga swi tivi that's why mo ni mi kombeta ku ni va ni kha ni nga swi tivi ku na strike xa magwana mm. hi rona ni ri hundred percent sure eh. ku plus leswi ni nga hlayahlaya na tindhawu ta ka mudavula ne mm. munhu loyi a nga tshami ka mudavula a nge swi twisisi no ku endleka yini mara ni kuma ku na tin'wani leti real phela u komi khalabye wo tani hala ka hina ee eh, ma swi twisisi so eh. swi komba ku um vanhu hi voxe ho ho humeleliwa hi swilo swa common ene hi va hi nga ri aware mara loko se u twa n'wana swi yimbelelini wa swi ku hayi man swilo leswi a swi humeleli mina ntsena so ni vuyi ni swi realize ku ho swilo swo tala leswi swi hi humelelaka hina as vanhu ne swi common kumbe mhaka loko wo yimbelela hi swona u ta twa tin'wana ti ri kula swinene wa loko haleriya u nga u ba mina straight ma vo mi komba ku ene wa wu yimbelela hi ku ya hi sayiti ra ra wena
hi ku ku na ku ku ku na risimu rin'wanyana ni nga ri ni nga ri yimbelela Mm. eh ri ni cince eh my my driving attitude okay
eh ri ri eh apatwini na hambi u swi vona ku i nkarhi wa wena wo nghena yeah mara loko u fosela u lava ku nghena hi mhaka hi nkarhi wa wena wo nghena nga rhangangi yi observer yeah i ta fa i ri right yeah u ta lova u ri right u ta lova u ri right yeah eh risimu leri hi Mr Makamu ne eh ri ndla ku ka nkarhi wo tala loko no va ni ri apatwini mm. na hambi ni swi vona ku ri i nkarhi wa mi wo nghena ni rhanga ni languta ku sungula and ku va ri apatwini ntsena na le vuton'wini yeah se n'wina tanihi mutsari swi mi khoma njhani ku vona ku tinsimu leti mi ti tsalaka vanhu van'wani va gcina va ti tirhisa as dyondzo evuton'wini van'wanyana va gcina va swi landzelela mi kuma ku swi fika swi cinca vutomi bya vutomi na mahanyelo ma vona tanihi hi mina swi nga fika swi cinca vutomi na mahanyelo ma mina ngopfungopfu apatwini na swin'wana na swin'wanyana swi ni khoma kahle ngopfu ne um ene a ni ni va ni invest ngopfu mm. a ka ri nsimu rin'we ku ri fika makumu e ti-research mm. swin'wana mi kuma ku swi le kule na mina ma vo so mi kuma ku na researcha ni swi voko okay loko u kha u famba na munhu ne u swi twa ku a faneke a briki ne na nge le ku briki wa brika as a senja ma ma ma swi twisisa eh. so loko se munhu a gcina a a swi twisisa ne mm. eh, rinsimu rero ri tsakisa na yin'wanyana ya ya ku hala kaya ya politician ka hmm. kaya ni vula ku ka malamulelo yi ku ni tsakisa hi laha ka ku a hi ri famba ni teti ho vula ku mi famba kahle masese so ku va ku ri swilo leswi ni swi vulaka mi n'winyi ni kha ni swi twa ku ya ene i point but ni ka ni believe ku swi endleka vanhu va nga swi twisisi loko va swi twisisa va tlhe va kuma dyondzo ni twa ni ri xapungu however um ku tikoo tin'wani ne ni va ku ni ri xoko leri va ya ku dyondzeni ngopfu vanhu va fika va nga ha ri laha se swi va swi ka swi mm. swi vava se mara ku vava lokuya hi ku ku endla ku ku se ni tsakisiwa hi loko letin'wani va kota ku swi ku swi kuma ku o oh, meza loyi a vula yini la mm. ya
gome ra mbewu um ku na nkulukumba un'wanyani ni ni hanyaka na yena u ri rhandza ngopfu risimu leriya okay se kahlekahle xivutiso lexi a ri na xona makumu i ku endzhaku ka loko se loyi wa makhelwana swi kumini ku ri vana lavambirhi a hi va yena Mm. kahle karhi kahle kahle xitori lexa xi helela kwihi u gcine a endle yini u gcine a endle action yini hi ku Mm. loko ni languta ku na ti vayimbeleri lava khale va xitsonga a va suka hi risimu kusuka ka album one ku fikela ka album number seven kuma u tsimberiya ro va ri khe ri landzelelana ri khe ri yisa mahlweni xitori xo karhi ya se n'wina ma swi endla n'wina ka ka tinsimu ta n'wina leswaku swi mi landzelerisa xitori xo karhi kusukela masungulweni xi ze xi ya fika kolomu xi nga ta fika kona kumbe loko mi heta hi risimu rero swi herile loko ni heta hi risimu rero swi herile um lexi humelelaka hi lexi ne ma vona ku na tinsimu tin'wana loko ni dyondzisa um na swi twa ku munhu a nga gcina a nga swi twisanga ku ni ni vulavula hi yini i tinsimu ta ku fana na rin'wana ri nga ka soli makamu um page fourteen ra ku tsemakanya nama ku ku na risimu ra ku fana na leri nga ka H_I_V Makhensa page eight ra ku Sathana i xivandzana loko ti fika le makumu ni tlhela ni vula ku swi fana na timeyara vo hi yenga hi va vhota ni ku ni ku byela ku a ni vulavula hi yini so na le ka vo tsemakanya nambu na kota ku swi hlamusela ku ri dyondza ku teka ti-risk evuton'wini u nga yi hi situation ku yi tikomba yi chuha ku fika kwihi mizalwa loko a nga sukumeteliwangi hi valala a ta a nga tsemakanyangi na ni believer ku swi va swi nga swi nge twisiseki ngopfu mara ka xitori lexi xi fikaku ni swi twa ku xa twala kusuka emasunguleni ku fika makumu ku ni vulavula hi yini a ni voni nkoka wa ku ni xi fikisa makumu ni siya wo hi n'winyi u sala u ti hetisela teto i tinsimu ta ku fana na rona i gome ra mbewu ne mm. i tinsimu ta ku ta ku fana na na na vona vo strike xa magwala ku eh, se munhu luya wa swi tiva ku hi mini mani we le kwihi ti ta sa ti ni vuyela se wo a sa wu hleketa ku loko a ku ri leti hala ka hina tikhalabya a ti ta n'wi endla yini hi lero ndzi ta n'wi ti na ti-cliff hanger to ya so Eh.
e e na na na kota ku ni ni ni yi tshika moyeni Mm. munhu a sala a ti hetisela but loko ni yi twa ku eyi yi complicated nyana Mm. na kota ku se ni yi hlamusela ku okay this is what i was trying to say na na na swi twisisa Mr Makamu um ku na um valangoti ku na ku na festival hi ti 26 ta february ya the annual mashaka africa festival festival leyi ta va yi kha yi humelela amadonsi lifestyle ka malamulele ka madonsi se ka festival leyiwani yi

eh artist leyi yi nga onariwaku hi va makama BNB eh i yini lexi ndlaku ku ri artist yaleyo ku fane ku va ku ri yona leyi faneleke yi yi onariwa eka event leyiwani
okay lexi ni twaku nga ku xi fitaku artist yo karhi yi yi yi ownariwa ka event leyi hmm. i ku qambha swilo leswi vanhu swi va khomaka kahle hmm. eh, because ni tala ku twa twa vanhu vo tala ne va rhandza leswa swa ku a wa vona wo wa dlaya a wu fani na mani mani u tirha ku hmm. a nghomeni wa swi vona e so ni tala ku va byela ku as long as vanhu va kha va swi rhandza swi ri swi sweswo swi right ma vona so laya ni ha cheka ku okay munhu loyi swi swa ye swa rhandziwa ne mm. se hi ve hi cheka ku i yini xa kahle hi swona swi sweswo so loko ku ri ku ri i swilo leswi rhandziwaka hi vanhu and then va cheka va kuma ku swi ngopfungopfu ka nhlamba a swi na nhlamba i swilo leswi swi swi dyondzisaka vanhu kumbe ku entertain ni twa swi fita ku artist yaleyo karhi yi yi onhariwa kahle kahle hi ku angarhela mm. award leyi nga ta va yi kha yi nyikiwa hi va mhaka ma BNB ka artist leyiwani mm. hi lero kahle kahle i mutlangi wa bolo loyi loko swi ta yi chaya swi va ku swi nga talangi ku ri a va a ri na goli okay na mi twisisa e se um valanguti hi ti 26 ku ta announce-iwa ku ri hi yihi artist leyi nga ta va yi onariwile se artist leyi ta onariwa hi ti twenty five ta February hi namadyambu so ku ta va ku ri na na na gala dinner a ka Malamulele leyi ti-details ta kona i function ya private sweswiwani leyi ku nga rhambiwa ti-artist. na ti-dignitaries ta ta ka national department provincial government na local municipality laha ku nga ta va ku ri karhi ku onariwa artist leyiwani se hi ti 26 hi kona hi nga ta announce ku ri artist leyi yi nga va yi onariwini a night before ku ta va ku ri artist yini hi ku navela ka vamakama b n b a ku ri i ku lembe rin'wana na rin'wanyana ku nga va ku ri na artist yin'we kumbe timbirhi ya xinuna na ya xisati leti ti on ti onariwaka ku celebrate-iwa gondzo ra vona ra vuyimbeleri eka vuyimbeleri bya Xitsonga se eh Mister Makamu xo xo hetelela i yini lexi mi nga lavaka ku xi vula ka ka vahlaleri lani mayelana na na na na music wa Xitsonga mi tlhela mi katsakatsa na. leswi nga ta va swi khe swi humelela hi ti 26 ta february um ni ta rhanga hi liya mi nga yi vula ku va ka makama b and b Mm. eh va decide ku honora mutlangi loyi minkarhi yo tala loko yi cha a va a nga ri ku na goal Mm. ni ni twa ni swi khensa ngopfu ku va va teliwe mihleketo yaleyo ne u nga ku vanhu vo tala va nga pfuleka matihlo ne mm. swi va tela swi leswi ku fana na va ka PSL va nga swi vona ku hi minkarhi yo tala loko hi hi ownera ngopfu ti-goal scorer mm. swi gcina swi endla ku munhu a va na makwanga hambi a kha swi vo ku un'wana a nga kora leyi a lwela ku kora hi yexe hi mhaka ya ku u la u la ku ta khensiwa se va za va ku a hi endleni ku na lava nga va pfuneta mm. hi ku i ti assist hi va khensa na vona ene kusukela loko se ku ta va ku ri na xitayela xexo swi endla ku vanhu munhu hambi a swi vona ku laha a ni fanele ni zama mara ni nge kori kahle loyi a nga yi kora ku antswa a kota ku n'wi nyika wa swi tiva ku va ta swi tsala ku ni assist-ile ni eyi loko se season ya hela ni na ti-assist tingani so sweswo ne swi ta nyika ntlhontlho na le ka vanhu lava mi kumaku ku. um loko hi chaya a va na tigoli va ta swi tiva ku mara mo hi tlanga because ku na lava va hi recognizaku ku hi le ku endleni ka music wa kahle hambiloko hi kha hi nga kumi one two three mm. hi xo sungula lexi ni rhandzaka ku ku khensa va ka maka ma b n b hi xona xexo and then lexin'wanyana xa xa vumbirhi ni khensa na ku na na ti-artist ta ku fana na hina um mm. eh, eh, eh, mi kuma ku ku va ku soli so, soli makamu um a ni kha ni cheka list liya ya ya inan so a ni swi tivi ku kumbe ni to endla mistake se ni hlaya kambe leyi faneke ku yi yi onariwa mara mi kuma va ku soli makamu na na xongi rhangani ne va ta va va ri kona ka galadina ya ku onariwa ka moni ku kumbexani ya dj mfundhisi maswiwa ku va hina hi pfumela ku ya ku ri a hi ku onariweni i swa nkoka ngopfu because loko a ku ri n'wana u ta ku a ni why va nga yi nyiki mina i award liya so leswiya swi komba ntwanano wun'wana wukulukumba ngopfu ku va munhu a pfumela ku a va ri kona a tlhela a pfumela ku va na le ka festival a ka swi tiva ku okay um swa endleka ni nga onariwi ku onariwa un'wanyana um so i swi va swi ri swa xiyimo xa le henhla xa vunharhu ne a ni ta navela ku a swi bohi leswi i i ku munhu a ti chuzela hi yexe hi yima moya wa ti-beef because beef yi hi dlaya ka yini Mister Maluleke ne ku na vanhu lava va nge hina hi fefa Mister Maluleke mara na G1 a nga bad ma swi twisisa se loko mina ni mi bifa n'wi ti-fans ta n'wi ti ri "Ah, se a nga ha ri kahle ha ha n'wi lavi se ti vuya ka n'winyi wa tona ku okay u le ku bifeni ka artist ya hina se loyi a luzekeriwaka hi mina ni nga mi bifa se ti-fans leti a ti a ti lo tlulela ni ka mi se ta suka ti tlhelela ka n'winyi wa tona mm. because se ka lwiwa kwalano mm. swi vona so a ni ta navela ku moya luwani ne wu wu hundza because um mina na n'wina as ti-artist hi nga bifana mm. hi tlhe hi tsaka kahle ne ku nga vi na problem na loko hi hlangana mara mi kuma ku ka defense i nyimpi yin'wana yikulukumba ngopfu vanhu va lwa va lwela swi sweswo so loko a swi endla a ni ta kombela ku um moya luwa wa wa ti-beef a no vula hi ku ni beef wa ngopfu mara um ni kombe ku ni nga ha beefiwi because swi swi hi onhela swi hi onhela ndhavuko
ya kwala ni kwala ni mi tiyisile um g one hi ku ti-fans se van'wanyana va lwa na hambi se va ri makaya mm. ku nga ri ntsena loko ku ri na ti-festival and then nakona loko mo languta eka xitsonga ku na malembe mangani ku nge se va na festival yikulu ya vayimbeleri va xitsonga hi mhaka ya swona sweswi swa tibifi a xikarhi ku swi ngheneleli ngopfu ka ku onha music wa xitsonga se kwalani mi tiyisisini mester makamu ku ri tanihi tanihi vayingiseri na varhandzi va ti-artist ta hina a hi veni na loko ni rhandza munhu a swi bihangi ku ri ni n'wi rhandza mara ni nga zondi wun'wanyani kumbe ni nga zondi lava rhandzaka wun'wanyani ku na hina tanihi vatsongo ho fanele hi rhandzana na hi xihina hi ku loko hi sungula ku lwa hi xihina loko se hi ya hlangana ha lawani amajoni van'wanyana va khe va lwa na un'wanyana hi mhaka ku lwena swi tiva ku ri i favour artist yo karhi and mina na yena ha bifana hi timhaka ta artist leyiwani swi lwa ni to n'wi tshika vanhu van'wanyana va n'wi khemba ma swi vona se um hi ku pfala okay sorry ana se swimbirhi am se swimbirhi
ni kombela ku swi eh. and then xin'wanyana ne ni khensa vanhu lava va va tinghenelerisaka swinene aka ah. vunanga bya xitsonga mm. ku ri ku va nga ri ka vunanga bya xitsonga mm. ma swi twisisa vanhu valava va ku tinghenelerisa ka vunanga bya xitsonga uh, kambe va nga ri ka vunanga bya xitsonga i vanhu va ku fana na wena sweswi mi le ku ni interviewini and then ku na va mhaka ma b n b um eh, ku na vanhu va ku fana na vo xilondamani i vanhu lava mi kuma ku va landzelelisa ngopfu swilo eh, swa ti-artist va kota na ku ti pfuna mara ku ri ku vo va nga ri ndzeni ka swona so i vanhu lava ni rhandzaka ku va khensa swinene then xa vumbirhi xa koho lexa ni xi siyini i ku um le ka festival ya ti-26 um ku ngheniwa hi mali vanhu va ka hina a hi dyondzeni ku endla leswa swa ku loko va ku ngheniwa hi mali hi humesa mali hi nghena hi ya hi ya sapota ti-artist loko mi ta ka artist mi fika mi kombela ku mi kombela ku nghenisiwa leyi um mi va mi kha mi onhela la va va vinyi va va festival mi tlhela mi onhela na artist yaleyo because next time va nge hi rhani va ta ku loyi u ta na vanhu vo tala a tlhela a fika a va nghenisa mahala so xa best loko ri ku munhu wa n'wi rhandza mi nga tsandzeka ku xava cd ya mina mester maluleke um hi mhaka ti-reasons to karhi um timovha to tala sweswi a ta ha tlangi cd so mi nga mi nga xavi cd ya mina hi ku movha ya n'wina a yi tlangi e CD. cd mara ka timhaka ta ta ta ta ta swa swa ti-festival mi tikuma mi hi sapotini mi mi hakela mali mi nghena swi endla ku a hi nge sweswiwani ko nghena um um a hi ngo ko nghena 9000

ka gig ye le kwihi a ti na vanhu vo tala se u ta hi tisela vanhu vo tala ma swi twisisa so loko mi nghena hi xitalo mi kha mi ku mi ta ku sapoteni ka mina mi kha mi hakela mali swi endla ku na mina ni kula hi mhaka ku ni ta tshama ni kha ni rhambiwa va ku loyi u ta na vanhu se loko ku ri ku mi hi rhamba as eh, mi hi rhandza as the artist ta n'wina nghenani hi mali mi ta mi ta hi seketela ku endlela ku na next time va ta hi vitana va ku lava va ta na vanhu i i nkomu Mister Makabi kwalano um mi be kona ngopfu Yeah. mi be kona ngopfu hi ku tanihi ti hi ti-promoter xikulukumba ngopfu i ku mali leyi munhu a yi spendaka ku endla festival kumbe gig yi fane yi tlhela yi vuya hambi ko ka ku nga vi na profit mara at least leyi munhu mali A va lavaka a a yi nga spendile luzangi. a va a nga luzangi ma swi vona eya se yaleyo yi na nkoka ngopfu um mina na khensa nkarhi wa n'wina um no ka ni nga tivi ku ri a ku na xivutiso lexi ni nga mi vutisangiku mi tsakela ku tivutisa xona ivi mi tlhe mi ti hlamula na
ku hava ku hava Eh. ya no hayi ni khensile G1 Solly Makamu hi khensile swinene vayingiseri vahlaleri vavoni hi khensile swinene a hi hlanganeni hi ti 26 ta february the annual maxaka africa festival ka madonsi lifestyle ka malamulele inkomu ni kombela ku tlhela ni yi faka on record leyiwani uh -huh. 26 february 2022 2022 thank you